Mũndũrũme mũgĩkũyũ, o hĩndĩ ĩngĩ nĩndoka gũkwarĩria. Ndĩrakwarĩria ndĩ kũndũ gwĩtagwo Yu, China. Nĩ bũrũri mũthaka mũno. No kĩndũ gĩa kũmakania nĩ atĩrĩrĩ, seventy percent ya andũ arĩa mokaga gũkũ mbiacara nĩ atumia. Na to atumia agĩkũyũ, ndĩrakwĩra ona ũngĩthiĩ kũndũ ta gũgwĩtwo West Africa, ũrakora atumia, na nĩ atumia nginya angĩ aniaru mũno, nĩo ũrakora gũkũ magiginyanĩte na mĩrigo ta mũtumia ũyũ noyũ ũrona haha mbere yakwa. No rĩu ithuĩ arũme rĩ, kĩndũ mũkwenda rĩ, kĩndũ tũkwenda gũtiga nĩ guoya, tondũ twagĩire guoya na gũkuania maũndũ. Nĩ tũkĩũĩ nĩ mũgĩkoretwo angĩ na mathirĩ na maũndũ mangĩ ta mau, ũgakorwo ũkĩhehenjeka ngoro nĩ gũkua thĩ. No thĩ ĩkwenda gũkuo na mũgoto. Nĩwaigua? Thĩ ĩkwenda gũkuo na mũgo, ĩkwenda mũgoto. Nĩgetha rĩrĩ, ũkamenya kũrĩa ũkwendaga gũthiĩ. Wamenya kũrĩa ũkwendaga gũthiĩ-rĩ, marima marĩa ũgũkora njĩra-inĩ-rĩ, mau we matigakũmakie. We ũgaikaraga ũririkanĩte kũrĩa ũra, kũrĩa ũrathiĩ. Tondũ nĩguo atumia mekaga. Mũtumia ahana nyoni. Nyoni ũmũthĩ ũngĩthiĩ ũtharie gĩtara kĩayo, rũcinĩ ĩgokĩra na ĩine na yanjie gwaka gĩtara. Na ũgakora tu o ĩkĩina, no ũgakora no ĩraka gĩta, ũgakora no ĩraka gĩtara. Rĩu rĩ mũndũrũme rĩ nĩguo ndĩrakũmĩrĩria ngakwĩra atĩrĩrĩ, onawe tiga gũtuĩka mũndũ wa gũtinda wĩthikerete hau, wĩcirĩtie atĩ ũrĩa kũngĩgakorwo, wĩcirĩtie atĩ we no ũthire bar nĩgetha atĩ ũgacokanĩrĩrie meciria, nĩ wanyita? No mũhaka ũtuĩke wĩ mũndũ wa ciĩko, ũgokĩra ũkeihũria, tondũ reke ngwĩre maica maya nĩ kwĩihũria, ona ũngĩũria mũndũ wa ngina. he hĩndĩ ta rĩu ona arũgamire gĩthurano na akĩgwa, no nĩwonire no eihũririe na agĩcoka rĩu agĩgĩtuĩka mũnene, rĩu mũndũ wothe amuonaga akarũga, akarũgama, itonga ici ciothe wonaga, ciothe kuma Matiba nginya Karume nginya ũ, othe managwa, tondũ mũndũrũme rĩ, angĩkorwo na Jesũ nĩakĩgũire na nĩ mwana wa Ngai rĩ. Na nĩmuonire nginya akĩra Simon Peter mamũkuithie mũtharaba. Aya nĩ mwana wa Ngai. No we, rĩu we ũtinde hau atĩ tondũ nĩ ũgũire, atĩ anga tondũ rĩu anga ũrarigwo atĩ anga maũndũ makaimanĩra nakũ. Nĩkĩ man? Ona njera cia gĩakĩirwo arũme. Nĩwaigua? Kũguo ona wĩ njera bata rĩ, nĩ gũkorwo na attitude njega. Nĩgetha rĩrĩ ũkamenya nĩkĩ gĩgũikirie kũu. Ũka learn lesson. No ũgacoka ũkaririkana kũrĩa ũrenda gũthiĩ. Ũkamenya Ngai ndakũmbĩte wĩ wa njera. Ũkamenya Ngai ndakũmbĩte wĩ mũthĩni. Atĩ we no ũtuĩkire atĩ no ikanga, no ũikirie ngari ciene. Ĩĩ no ũthire atĩ kũrurumia rori, gwĩtagwo atĩa? Ehe, atĩ kũrutwo ũroko atĩ nĩwe ũkũrora kana nyamũ nĩ hĩu. Man, reke ngwĩre, gũtirĩ thigino ona ĩmwe Ngai atarĩhaga. Ũngĩũkĩra, ũthiĩ, wĩke mĩhang'o yaku o ũrĩa ũgwĩka. Nĩũgũcokanĩrĩria na kenyũ na kenyũ cioyanagĩra nda. Ona ta rĩu gũkũ mũcaina nĩguo ndĩraiguire makiuga atĩrĩrĩ, mũndũ angĩrĩma mũcere ũkĩre o mũthenya thikũ mĩrongo ĩtatũ na sixty, three sixty days mwaka, na rĩngĩ na nĩ ta karumu ga ten by ten mũndũ akoragwo akĩrera mũcere, agĩkũria mũcere, akwĩraga ũngĩrũmĩrĩra kĩũndũ kĩu mwaka mũgima, ndũkahũta na ndũgakua wĩ mũthĩni. Rĩu koguo ũrĩa tũrauga nĩ atĩrĩrĩ, mũndũrũme take action, tiga gwĩthikĩra. Atumia aya matigakũmakie, no maguta mehakaga na ma powder maya na gwĩkĩra njuĩrĩ ingĩ cia na kũu nja. Nĩ waigua? Ĩ nĩ getha tondũ we arenda oneka hau nja rĩ, andũ magetĩkia mũndũ ũyũ rĩ, mũndũ ũyũ nĩ wa igũrũ. No rĩu we nginya kwenjwo nĩ kĩbaũ ndũrenda kwenjwo. Maguta ma gũkama onawe to ũkĩhake angĩkorwo ona atumia nĩ marehaka maguta ma gũkama rĩ, onawe ndwĩhake ngothi yaku yoneke ũcainĩte hanini. No ti atĩ nĩ hĩndĩ ciothe andũ makuona makona we ũra represent thĩna. Ũra represent thĩna nũ wakwĩrire ũguo nawe ũmbĩtwo mũhanaine na Ngai. Nĩ waigua? Mĩtũkĩ ĩno yothe ũrona mĩega mĩega ĩno ũrona gũkũ ũguo, ĩno ndĩakĩirwo andũ angĩ yakĩirwo arũme. Nĩ waigua? ũgũrĩre mũtumia waku, ũgũrĩre girlfriend yaku, no ti ũtinde ũkiuga atĩ ũkĩina thĩna ũkĩina thĩna. Aca, thĩna rĩ, thĩna nĩ mwarimũ, no ti mbathi ĩtũre ĩgũkuĩte nĩguo kwainĩtwo. Atĩ thĩna ti mbathi mwanake ũtũrage ũgũkuĩte karĩ kĩ? Ndume? Nĩkĩ wee? nĩkĩĩ? Ndũhaice karwĩgĩ rĩu, ndũmbũke, nĩkĩĩ? Ndwĩihũrie mani, nĩkĩĩ? Ndũtige gũtinda hau ũguo atĩ uge atĩ anga nĩ wakirwo nĩ mũtumia, ona no ũthame kũu na ũthiĩ Mombatha, na ũkenjagie ũkenjagie cumbĩ. Cumbĩ Mombatha no no ũgĩtinde ũgĩkĩgũra na no gũtaha iria-inĩ ũgekĩra SGR-inĩ. Nĩkĩĩ we mani? Wĩihũrie wĩ mũndũrũme, na wĩ mũndũ wa Ngai na wĩ mwende. Nĩ waigua? Sawa, signing off from China. Nĩ niĩ mũndũ ũrĩa ũrageria gũkĩria rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ wĩtagwo John Ndung'u. John Ndung'u e China. Kwaherini.